Machiegni jaonjona e chenro mar Oleth Aganga, chenro malidho weche motimre ka koda kacha. Wechego motimo magugu gi manyenye motamo dhoge riek lero. Kaka pile makelo chenroni, nyinga Tobi Jakomenya nyathi Kimiru machiegni ka ochan-gi e yo machuok. Kano chiga Kanyamira. Ring'o olokre ler ei dala ka lwenyo cha otwere e kind jogor. Mano okelo kitundu Ei pacho, kane giyware kod anyuola kanyuola ne dwaro noyik Kitundu ei dalane, to jogorgi kaachiel kod miyo ma wuon dala bende ne dwaro ni oyik nyathine ei dhoode to wuode nosego dala. Siaya ka Baba Alego ka ruoth. Thuon gweno mane idhi bulni ooro tong' e lak pala mi ofuyo mi oyombo ka or osedonjo e dala. Wach mane ochuno mondo omany thuon gweno machielo. Kitale Town, pikipiki mar bodaboda mane okwal oyud ka ng'at mane okwale modho lindo atoma e wi apiko ka orito jowuoth mowinjore okow ei boma. Ikwedo miyo moro mane oyudo oseland ni otho oyud ka chunye gudo ei sanduk chieng' yikne. Machiegni jaonjona ka ochan-gi e yo madimba. Kano chiga ka nyamira. Ring'o olokre ler ei dala, ka lweny nyocha otwere e kind jogor mane okelo Kitundu pacho ka giyware kod anyuola kane gidwan Kitundu oik ei dala gi Kitundu ni to anyuola bende noramo ni Kitundu ni iiko ei dala ne wach mane okelo ngitruok mokalo ka miyo ma wuon dala to nokwer ni Kitundu oiko e dhoode. Jawinjona kitundu ne ogol kapango ka ikelo e dala kaluo kama dayo kata janyuol kitunduni ne dwaro mondo yi kitundu mar wuodeni e dalane ka anyuola to noramo ni kitunduno ne osego dalane kendo owinjore oyik mana e dalane kama owinjore wachni nokelo ngitruok mokalo jawinjona kama ne ochuno mondo anyuola ogo kambi e dala Kitunduni kane gitimo ikruok mondo gine kaka ne ginyalo timo ikruok mar keno mar jalni. Miyoni kaachiel kod jogorgo manowuok e dala ma Nairobi kane okelo Kitundu ne joriwore kanyakla achiel kod miyo ma wuon dala mane gitunyo Kitundunu ei dala kendo Kitunduni noik ei dala gi kar mondo ne oike ei dalane. E sama ne itimo neno jawinjona kaendi ema ngitruok nochako kasore e jawinjona ka ji kalore e yor duokruok. To kane osekan kitundun ei dalane e dho od min-gi, jawinjona ywaruok nochakore kaendi kama welo magor mane owuok kapango kabiro kaluo ne odhi ao lweny kama ne itede chiemo ei dala mwalo kama ne oyik owinjore oyike jalni ei dalane. ywaruok nosieko kaendi jawinjona kama dhano nogore ateng'a jawinjona kane ywaruok oki- owuok e kind jok mane okelo kitundu kaachiel kod anyuola ne ochuno mondo ng'ato ka ng'ato oring tienda gi mana chama tuoni mondo nores ngimane ka anyuola nowuok tung' mosuo kod welogo ma bende norido laggi mokalo kane giyware kod yawagi Yawagi moko noring kilarogo od thieth to kata kamano moko be noringo ka pondo ka reso ngimane to kata kamano kitundu mar jalni to ne oyik e dho od min-gi. Wach ma nokawo ji gi wuoro mokalo to kitunduni ne owinjore oyik ei dalane kaka kitwa kod timbewa dwaro. olit pod lidho wadhi kama idendo ni siaya ka baba alego ka ruoth thuon gweno mane idhi bul ni ong'ol otong'ony e lak pala mi ofuyo mi oyombo ka or osedonjo e dala wach mane ochuno mondo omany thuon gweno machielo Thuon gwenoni ne ogoyo uwi radar ka ng'at ma ne dwaro yang'e ne osenyone piny dwa ng'ado ng'ute. Kaendi ema nokithini mi ogwaro tiend jalni mi opusore gi ng'wech piusi. Jawinjona, thuon gwenoni nopuso ng'wech modhi. Ne otam lawe to kata kamano noringo mi ochikore ka odhi ei dala moro machielo. ka or to ne nitiere i dala. Wachni nokelo wichkuot mokalo jawinjona ma nochuno mondo owe thuon gwenoni nikech ne s- oseyombo mi ochikre ei dala moro machielo. Ne okawo yawagi thuolo machielo mondo ne gikaw gweno moro machielo ma thuon gweno mondo ne giyang' ni orno kane giwacho ni koro gwenono mane otomo ng'wech ka ngimane otony e lak nyang' ne ok ginyal yang'o ni or nikech koro ne osebwodho pala odong' kaka thuon mar dala. olit fuyo wachopo kamidendo ni dhowath ma feri lwanda kotieno uyoma feri oyombo miyo moro e lela ka oneno kane owinjore odhig feri mbita rusinga kochande kane en kod nyithinde wach mane omiyo owang'o nduru radar e dhowath kane okwayo joma ne nitiere e dhowadhno mondo ogone uwi mondo ferino oduog yombe to kwerino ema nolawo. Jawinjo na miyo ni nyocha wiye ogo bunde kama nogoyo nduru radar e dho wath kane oyudo ka feri dhi e midhiambo kane en kod hamu kata siso mondo ne oidh ferino mane tere mbita rusinga kochande kane ochopo idho wath jawinjano to noyudo ka koro feri osedhi ma onge kaka ne nyalo duogo chien Miyoni notomo ywak ka nowacho ni ne en mana kod pes transport kende gi jogego ma onge pesa moro ma ne onyalo keto tenge ma onyalo dhi manyogo kar yueyo ma kiny onyalo tiyogo ka odhigo mbita. Yawa ma ne nitiere kanyo ma mine ne ochokone pesa kendo nodhi ong'adone kar yueyo gi nyithindego, jawinjona ka ne piny ru to nowuok kar yueyono mi nodhi e dho wath. Iwacho ni en ema nokwongo ochopo e dho wath, ka ne feri chopo to nokawe modhi kode nyaka Mbita. Kitale Town pikipiki mar bodaboda mane okwal oyud ka ng'at mane okwale modho nindo atoma e wi apiko ka orito jawuoth mowinjore okow ei chuny bomano jariemb apiko mar bodaboda ni ne oweyo apiko e parking kane odhi neno adhula mar mpira mane inyiso ei kar nyiso vidio moro jawinjona iwacho ni kane owuo kar eh, vidiono to yudo ka apiko ne olal wach mane ogoye kod ngoga teo ma onge kaka ne onyalo timo nochune mondo omanye koda wang'e to kata kamano ne ok oyudo pikipiki neno nodhi go lipot kobila bang'e ne osiko ka koro opetho gi wang'e ka obila be ne timo nonro jawinjona chieng' achiel kane koro jalni timo petho e chuny boma kod jo apiko Kowetene to ne oyudo ka apiko mare mane okwan ni jal moro modhe nindo atoma e wi apiko ka koro orito jawuoth ka otarre e apikono ka gima apikono en mare. Jalni nogo mahu jawinjo nat kendo ne oluongo obila mi obila ne obiro mi okawo jalni moteri tesen. Bang'e nothegi jawinjo nat ka jalni noso iye to bang'e wuon apikoni ne oduokne apikone. Olitho chopo kamidendo ni Msambweni, Mombasa. Jokuoge mane kwalo pikipiki oyud ka wigi owilre ogo bunde chamo lum ka dhiang' gi dhogi. Jokuogegi ne omonjo wuon apiko kendo ne gidieme radar mi giweyo ka ngima ne nitiere e kind akuru koda sumbi jawinjona biyawagi ne oting'o apiko mi odhigo. Wasamaria mwema kata joma chunygi ng'won ma ne nitiere machiegni jawinjona nochopo mapiyo mi okawo jalni karingo ka ilarogo od thieth to bang'e ne gidhi gigo lipot e tesend kobila kuom gima ne otimore ni jalni. Jawinjona kama ne oyudo jalni tuore ne otimo nende ni jal moro e wi masira ma noyude ei ode ka jomafundu ne obiro bi omaye apiko. Jawinjona jal mane otimone Nenono notude kod daktari mag piny mag mbofwa mag jomrieri mong'eyo bilo. Kama ne otude kod jabilo moro jawinjona bine odhi omero jogi gi bilo. Jogi jawinjona chiemo achiel nopo mana ka jokuoge manokwalo apikoki ochopo kariembo apiko to ka gi Chopo kama to gilor e apiko to gichako mana chamo lum. Jawinjona apikogo nokaw moter e tesend obila ka jogo te ne orwak iye tok timo tim machalo koda mano. Olith fuyo kendo ago e pinje ma oko chande kama idendo ni Ecuador. Miyo moro mane oyudo oselandi ni otho. oyud ka chunye gudo e sanduk chieng' yikni. Wach ma nyocha oweyo ji ka ngitore mokalo en ni miyo moro ma jahigni prabiriyo kod auchiel mane oyudo daktari olando ni owito ngimane ne oyud ka yueyo e sanduk. Iwacho ni midhiero ni nyocha otuch e od thieth moro e piny Ecuador kochande ka miyoni ne nyathine ochopo e kar kano ringre kendo ne gikawo thuolo mondo ne gikaw ringre mar miyono mane osetho. Ka wuode moro ne ochopo kan jaunjana to nowinjo ka sanduk kithni. Nochune mondo oluong owetene mondo obed joneno. Kane giyawo sanduk to ne giyudo ka chuny kitunduno gudo kendo yweyo jaunjana. Wachni ne omiyo oluong obila mi ochopo mi oyawo sanduk kendo nokel ambulans mane oting'o kitunduni ka idwoko ng'wech nyaka e od thieth kama nene oyudo olande ni otho. Jalni ne omiyo jal mochung' ni wechego mag ngima mag dhano ei piny Ecuador kachande ne oketo kamiti motegno mondo ne otim ane nonro gima ne dikel midhiero machalo koda maendi Kane oland ni miyono otho, kara miyoni ne oyudo pod chunye gudo ne pok otho chuth. Wach ma noweyo pinyno koda midhiero mokalo ma pod omiyo ji ngitore gi wachno nyaka sani. Jaonjo lamana gi kanye ma dhi kele giko mar chenro mar Oldest Jaganga kaka pile makelo chenro ni nyinga Tobi Jakome nyathi Kimirwa. Wachak wago kodi odiechieng' moro machielo machalo koda ma oriti masani.